Personalitajiet kbar li ma kinux joqogħdu lura milli jiftaħru u juru b'ħafna pompa dak li jagħmlu. Xi wħud minnhom saħansitra taw it-titlu lilhom infushom ta' Prinċep ta' Malta. Il-ħajja u l-mewt tagħhom kienu xi ħaġa speċjali, bil-wisq akbar u aktar importanti minn ta' nies ordinarji.
mal-mew tal-Gran Mastru, anzi matul ħajtu, eżatt kif jintaża l-Gran Mastru. Ehm, Lan aħħari tiegħu tal-Gran Mastru kien ikun se jiġri wara mewtu. Tista' tinsema' stramba din għadek kif ġejt mażul bħala Gran Mastru, suppost eh, l-ola kariga eh, fl-ordni, imma fl-istess ħin qed jaħseb se jiġri wara l-mewt tiegħu. U qed jaħseb se jiġri wara l-mewt tiegħu, għax ovvjament ġo moħħu kien hemm l-idea li din il-ħajja hija transjenza ta' dimalajr imma l-ħajja li jmiss hija eterna. U jaqbillek l-insurance tiegħek kif tgħid tuża għall-ħajja għall-ħajja li ġejja milli għal din għal din il-ħajja.
Meta l-Gran Mastru kien iħossi li saħtu sejra lura u li kien wasal fl-aħħar ġranet ta' ħajtu, kien iħejji testment jew spoljo kif kien jissejjaħ. Dan kien testment differenti minn kif nafuh illum għaliex fih il-Gran Mastru kien jgħid kemm kien se jħalli flus biex jibqa' jsir quddies għal ruħu u b'hekk kemm jista' jkun inaqqas iż-żmien li jqatta' fil-purgatorju.
Proċess ieħor huwa t-tħejjija tal-monument funerarju. Issa dak ħafna drabi il-Gran Mastru kien jaħseb għalih ukoll minn sew qabel qabel mewtu. Fil-każ ta' Vilhena, mhux talli ħaseb għalih, talli kien lest u mpoġġi fil-knisja. Ġifieri dan immaġinaw l-aħħar ħames sitt snin ta' ħajtu kien jidħol f'dil-knisja probabbilment kuljum u kien jara l-monument funerarju tiegħu fil-knisja lest għalih. U dan kien ikun proċess twil jintażel l-artist jaraw kif kif b'xi mod se jkun jaf kif jidher wiċċu Wiċċ wiċċ il-Gran Mastro għax ħafna drabi dawn l-artisti ma ġewx Malta u mbagħad dan il-monument kien jintbagħat in sections għaw Malta li kien proċess twil u mbagħad irid jintrama on, on site.
Il-Gran Mastru Portugiż Antonio Manuel de Vilena mit fl-1736. Il-monument funerarju tiegħu inħadem mill-bronż u rħam aħdar. Ir-riljef fuq is-sarkofagu juri li l-vilena qed jiġi ppreżentat bil-pjanta ta' Fort Immanuel, wieħed mill-ħafna proġetti li wettaq il-Gran Mastru u li jġib ismu.

Tliet irwoli prinċipali dawn il-monumenti funerarji. Waħda kienet il-proċess ta' memorja. Anki l-protestanti kienu sejħulu proċess ta' memorja. Iġifiri, l-Gran Mastru jibqa' mfakkar bħala bniedem kbir. U allora il-monumenti ħafna drabi jiċċelebraw il-ħajja iktar mill-mewt tal-huma monumenti funerari, imma jiċċelebraw il-ħajja mhux il-mewt. Mela jgħidulna kemm kien kbir il-Gran Mastru. Per eżempju fil-każ ta' Perejos, eh, magħmul minn Giuseppe Mazzoli, għandna il-personifikazzjonijiet tal-ġustizzja fuq naħa l-karità fuq in-naħa l-oħra. X'qed jgħidulna daw? Qed jgħidulna li l-Gran Mastru kien karitattiv u ġust. Taħt hemm kitba li wkoll tfakkarna kemm kien kbir, importanti u kemm u kemm kien karitattiv u l-qbija. Ġifir l-idea ta' valuri, l-idea ta' virtuijiet hija enfasizzata kemm il-darba. Fil-każ ta' Mark Antonio Dondadari, per eżempju, li huwa monument fil-bronz din id-darba mhux fl-irħam, għandna l-istess, għandna it-tlet virtuijiet, mela it-tama, il-fidi u l-karità għal darba għal darba oħra. Din l-idea li qed jenfasizzaw il-memorja U l-idea li allura il-bniedem komuni meta jħares lejn dan il-monument irid jiftakar x'jista' jagħmel hu, allura kemm jista' jaħdem biex ikun kbir u importanti daqs il-Gran Mastru, edem edem ukoll. L-idea ta' memorja torbot ukoll ma' l-idea ta' l-ordni hija dak il-bastjun li twaqqaf il-Mislem jew il-Protestant, dak kollu li jista' jattakka l-Knisja, il-Knisja Kattolika. U allura ġili nsibu dawn l-illusions, dawn il-simboli tal-ordni kontra il-mislem ħafna drabi. Per eżempju, fil-kas ta', ta Kotoner, nsibu żew skjavi, per eżempju, kważi arkubtejhom taħt il-monument. Eh, ovvjament ċet juru dawn, qed juru li l-Gran Mastru waqwa aqwa minnhom, fil-fatt eh, qegħdin arkubtejhom dawn.

especially after having spent that money to, to transport and to commission the work to Malta.
It-tieni naħseb eh, raġuni ta' dawn il-monumenti hija li kull min jidħol fil-Knisja jiftakar fil-Gran Mastru u għax jiftakar fil-Gran Mastru jitlob għal ruħu. U allora torbot ma' l-idea, ma' twemmin, mux idea, tal-purgatorju. Dik il-fissazzjoni, ovvjament, kemm se nagħmel żmien fil-purgatorju. Eh, u dak kemm jista' jkun kienu jippruvaw qasruh billi pereżempju jfakru n-nies wara mewthom biex jitolbu għal ruħhom. Fil-każ ta' ta' Zondadari pereżempju, mitfun f'żewġ postijiet Zondadari, eh, parti għaw u parti sjen. Għandu żewġ monumenti funerarji fil-verità. Għalfejn? Għalfejn kellu bżonn jindifen darbtejn, jew f'żewġ postijiet ġismu qiegħed hawn u qiegħed Siena. L-istess torbot ma' din l-idea, l-idea ta' purgatorju. Eh, mela naħna sepp kien it-tieni raġuni tal-monumenti u naħseb it-tielet eh, raġuni ta' daw il-monumenti hija aktar politika. Hemm storiku Ġermaniż Ernst Kantorowicz li jitkellem ħafna fuq din l-idea ta' the king's two bodies, nsejħilha u the body politic u the body natural, il-ġisem naturali, allura dak se jispiċċa m'hemmx tagħmel, se jimrat, se jmut, se jiddiżintegra, ma se jibqa' xejn minnu. Ma dan kien Grand Mastru rridu niftakru, jew re fil-każ ta' Kantorowicz, u allura ma jistax imut f'ċertu sens, jew naqas l-idea ta' kingship, ta' sovranità ma tistax tmut. U allura għalhekk kien ikun hemm dal-proċess ehm, jaġġel mill-mewt ta' Grammastru per eżempju għal l-għażla ta' Grammastru ġdid. Għax ma jridx ikun hemm, irid ikun hemm ħanpoġġu hekk, irid ikun hemm kontinwità perfetta. U naħseb il-monument fih innifsu qed jenfasizza din il-kontinwità. Għaliex il-monumenti magħmulin minn materjal etern, ħanejdu hekk, bronz eh, jew irħam, għax huma sbieħ, mandi l-ebda dubju, hemm l-element estetiku. L-irħam kien jintażel sabiħ, kulurit jew minn karrara, abjad. Ma naħseb barra l-element ta' sbuħija, l-element simboliku. Il-materjal huwa materjal ma jispiċċa qatt, etern biex ngħidu hekk, biex jenfasizza din l-idea ta' sovranità li tibqa' dejja Għalkemm hemm il-mewt fin-nofs, imma is-sovranità hija il fuq mill-mewt.
Dan il-monument fil-bronz tal-Gran Mastru Zonda Dari Huwa wieħed mill-akbar monumenti li nsibu fil-konkatidral u l-uniku wieħed li ma jinsabx f'kappella, imma taħt in-nava prinċipali.
Massimiliano Soldani Benzi, l-iskultur, jerġa' jġib mill-ġdid um, ikonografija li kienet kważi mietet sa dak iż-żmien. Ikonografija li tissejjaħ ġissand akude, ġifiri li fih il-mejjet ma jkunx mejjet imma jew għadu mam jew għadu mamiċ, immijat ehm, ħafna drabi jistrieħ fuq il-minkeb u xiftit qed iħares lejna. Jisu ehm, jew fl-aħħar momenti imma żgur mhux mejjet. Ideja li nsibuha ħafna fil-monumenti medjevali u medjevali tardivi, nsibuha fil-monumenti etruski, mbedin ħafna, ġifir pre-romani, imma mbagħad Eh, qisu wara l-Medjuevu hija tip ta' ikonografija li tintnesa. Imma b'xi mod eh, Soldani Benzi jerġa' idaħħala f'dan il-monument funerali. Nansibu żewġ anġli fuq in-naħat isfel putti kif kif ngħidulhom. Wieħed iżomm is-salib, il-fidi, u wieħed iżomm l-ankra li hija tama, mhux hekk, hope, U fuq in-naħa ta' fuq, eżatt wara l-figura ġissan ta' Kudè kif qed insejħu l-allura tal-Gran Mastru, insibu mara bi fjamma fuq rasha u dik tfakkarna hija wkoll simbolu jew personifikazzjoni tal-karità. Ġifri għal darboħra l-monument qed jiċċelebra il-ħajja kbira u importanti u karitattevoli tal-Gran Mastru. Ħafna mill-monumenti funerarji li nsibu fil-Knisja Konventwali huma dak li nsejħulhom barokk. Imma l-monument ta' Pinto, għalkemm naħseb xorta nistgħu nqisuh bħala eh, barokk Vincenzo Pacetti fil-fatt imma ddisinjat minn pittur li kien jismu Loran Peugeot, eh, qed nitkellmu issa lejn l-aħħar net tas-seklu 18. Naħseb nistgħu nqisuh barokk, imma huwa barokk restritt ħafna. Flok għandna dak il-ħafna figuri jtiru, ħafna dekorazzjoni forsi żejda, għaw min jista' jgħid li purament, purament barokka, il-monument ta', ta Pinto ma, ma naħsibx li nista' ngħidlu neoklassiku imma miexi miexi lem. Għandek il-barokka tiġi mnaddaf mill-ħafna dekorazzjoni u tiżjin żejjed u l-artist qed jipprova jafas issa fuq forom iktar nodfa, iktar puri.
Fiċ-ċentru tal-monument ta' Pinto naraw wiċċ il-Gran Mastru, maħdum bil-możajk. Hemm imbagħad l-Anġlu tal-Fama u anġlu ieħor żgħir jitfi torċa rasa l-isfel, simbolu li juri li ħajjet il-Gran Mastru ġiet fit tmiema. Dan il-monument insibuh fil-kappella ta' Kastilja, Leon u Portugal.

particularly um, it's linked to Rubens' work, the work of Peter Paul Rubens.
Immorru issa ftit il-qoddim fi żmien wara li telqu l-Kavallieri u l-Franċiżi waqt it-tmexxija tal-Ingliżi, fil-Konkatidral sar funeral kbir ieħor. Il-mejjet kien il-Konti Franċiż ta' Beaujolais.
Dan kien ġifieri qrib ħafna tar-re ta' Franza. Missieru kien għex Revoluzzjoni Franċiża Kien issajdja ħafna mar-revoluzzjoni, imma xorta wara r-revoluzzjoni spiċċa brasu maqtuha. U t-tfal tiegħu spiċċaw eżiljati. U at one point, eh, t-tfal tiegħu, għax wieħed minnhom ehm, ehm, Louis Charles eh, Dorlean kien marit, ehm, kien għadu zaħir, kien kellu xi 28 sena, ma somma saħtu ma kienx tajba ħafna, uħu ġabu Malta imħabba l-klima, insomma, l-idea kienet li forsi l-klima tamillu tajjeb. Ma mditlux tajjeb wisq, Għax miet fil-verità. Miet fil-1808. mill-lider bil-kappella ardenta f'kollox sar ir-ritwal funerarju kollu u probabbilment malar malar dan kien għadu żmien naqra perikolus u kien żmien naqra diffiċli għadu. Ehm, Probabilment il-Kom de Bujole ehm, indifen fil-kappella ta' Bartolot taħt l-oratorju ehm, f'din l-istess knisja. Xi snin wara, xi għaxar snin wara, reġa' sar funeral ieħor mill-ġdid. U għal din id-darba anki tpoġġiet tpoġġa fil-kappella tal-Franċiżi allura, tpoġġiet tpoġġa monument. Parti minn monument jew dak li eventwalment sar parti minn monument li kienet din il-figura femminili qed tibki fuq urna. Hija relief naqxa fl-irħam u tpoġġiet mal-ħajt tal-kappella ta' Franza. Monument sempliċi, neoklassiku nistgħu nsejħulu ispirat xi ftit minn Canova issa eh, ukoll, ġifieri l-lingwaġġ qed jinbidel radikalment. U issa ġejna neoklassiku pur nistgħu ngħidu ta' dan il-monument ehm, funerarju ċkejken li tpoġġa fil- fil-Kapella tal-Franċiżi. Xi snin wara, xi tletin sena wara, il-familja d'Orléans ħasset li mhux biżżejjed, li dan il-monument mhux majestus biżżejjed biex ifakkar wieħed mill-membri tagħha tagħha stess. U għalhekk ehm, tqabbad artist ieħor, Jean-Jacques Pradier, issa din id-darba Franċiż, biex jagħmel monument iktar majestus għall-istess kappella fġieħ l-istess ehm, Comte de, de Beaujolais. U Pradier fil-verità għamel replika ta' xogħol ieħor li hu kien ġamel għall-istess kont eh, de Bujole ġewwa l-kappella ta' Drew fi Franza. U fil-verità u hekk għandna replika ta' monument funerarju interessanti immens għax issa mxejna minn neoklassiku probabbli għal stil iktar romantiku. Ġbija kważi ġis Santa Kude kif edna, imma mitluqa fuq l-art din id-darba qed jikkontempla Karti li għandu f'idejh probabbilment il-mappa ta' Franza jew il-mappa ta' Pariġi qed jibki u xek il-patrija li kellu jitlaq imħabba l-problemi kollha li kien hemm li kien hemm ġewwa Franza. Għandha din it-telqa din l-atmosfera eh, romantika ħafna. Ġifri, dawra waħda ma' din il-knisja, qed nolqtu anki stili, stili differenti. Jekk fil-kripta tal-Gran Mastri nsibu stili iktar medjevali, ehm, il-figura per eżempju fuq sarkofagu, fuq il-tabut biex ngħidu l hekk, nitilaw fil-knisja veru propja nsibu monumenti iktar rinaxximentali u ħafna iktar eh, barokki, naddu għal barok klassiku ħafna, għal neoklassiku u forsi anke laqta romantika fil-monument funerarju tal-Kont, tal-Kom de Bujoli.
Ix-xbieha bid-deheb tal-fleur de lis Franċiża tispikka f'din il-kappella. Isservi xi ftit ta' wens għall-Konti ta' Beaujolais li jinsab midfun hawnhekk, il-bogħod minn pajjiżu. Jew aħjar, parti minnu hija midfuna f'din il-kappella għaliex qalbu fil-fatt hi midfuna ftit bot minn hawn, fil-Knisja tal-IS, fil-Belt. Fil-Kappella tal-Lingwa Franċiża insibu kwadru ieħor ta' Mattia Preti iddedikat lill-konverżjoni ta' San Pawl. L-istorja ta' San Pawl tkompli fil-pitturi li jżejnu l-lunetti. Dawn huma xogħol l-artist Ġermaniż Lukas Kilian u juru n-nawfraġju ta' San Pawl f'Malta u l-qtugħ ir-ras ta' San Pawl f'Ruma. Il-ħajta wara l-kwadru titulari sarulu modifikazzjonijiet fis-snin ta' wara Mattia Preti biex ġiri disinjat b'xejriet neoklassiċi. Dalwaqt se naraw x'kien jiġri malli jmut il-Gran Mastru, serje ta' avvenimenti li kienu jibdew mill-palazz tal-Gran Mastru ftit passi 'l bogħod mill-knisja konventwali. Iżda qabel tajjeb nagħtu ħarsa lejn kwadru interessanti li jinsab il-Muża li jurina l-faċċata tal-Palazz tal-Gran Mastru u Pjazza San Ġorġ, però b'dehra ħafna differenti minn kif nafuha llum.
Hawnhekk għandna veduta li għala volja ma nafux minn kien l-artist, però nafu bej wieħed u ieħor il-perjodu meta saret. Qegħdin nitkellmu fit-tieni nofs tas-seklu 17. U fil-fatt, meta nħarsu lejha dil-pittura, probabbli laqas narfuha mal-ewwel għax hemm elementi fiha urbaniċi illi m'għadhomx jeżistu. Fin-nofs hemm funtana li m'għadhiex teżisti. Qed nitkellem fuq il-Funtana Wynyakur, illi fi żmienu kien sar proġett ambizzjuż li permezz tiegħu wasal l-ilma mir-Rabat għal ġol-belt. Imbagħad naraw il-Kolonna ta' Verdal. Qed nirreferu għall-Gran Mastru Verdal li kien ġie fi żmien qabel Alof de Wynyakur U din hija kolonna illi bażikament qed tikkomemora, tigglorifika l-isem tiegħu, l-memorja tiegħu. In-naħa tal-xellug naraw il-kantuniera u ftit mill-faċċata tal-Palazz tal-Gran Mastru. Il-palazz hawnhekk għandu entratura waħda u dak fil-fatt huwa wkoll ħjiel Għalfejn nistgħu nistabilixxu illi din il-pittura saret qabel iż-żmien tal-Gran Mastru Pinto? Għalfejn? Għax Pinto kien fetaħ żewġ entraturi li għadhom jeżistu llum fuq il-faċċata tal-Palazz tal-Gran Mastru, però hemmhekk qed naraw, eh, bib wieħed. Mbagħad naraw illi hemm il-gallarija li ehm, kienet ġiet tiddiżinjata fi żmien il-Grammastri Kotoner. Ħaġa oħra interessanti huwa fl-isfond hemm bib il-belt. Qegħdin nitkellmu fuq it-tieni bib mhux l-ewwel wieħed, Porta San Giorgio li kien iddiżinja l-Perit Tommaso Dingli. Naraw li hemm figuri żgħar, jidher li hemm xi ċerimonja uffiċjali ma nafux eżatti x'inhi. Imma il-preżenza ta' dawn in-nies l-ewwel nett jagħtu ħajja lil veduta. U fl-istess ħin iċ-ċkunija tagħhom qed tagħti l-iskala tal-bini, ġifieri napprezzaw kemm il-bini huwa għoli jew baxx. Allura għalhekk veduta bħal din tixħet ħafna dawl, tagħtina ħafna tagħrif fuq iż-żminijiet tat-tieni nofs tas-seklu sbatax.
Il-Palazz tal-Gran Mastru kien is-sede minn fejn titmexxa l-gżira, iżda mal-mewt tal-Gran Mastru, il-palazz kien jinbidel drastikament. Eżatt mal-mewt tal-Gran Mastru kienu ġibu armata artisti, għexieren ta' artisti wieħed jimmaġina, isimhom ma nafuhx ħafna drabi ftit li xejn fadlenna minn dawn l-ismijiet, li xogħolhom kien ikun li fi ftit ġranet, żewġ siljieli tlieta, sakemm ġisem il-Granmastru qed jitħejja għal funeral u d-difna, the embalming eh, process, daw kienu joħolqu ehm, Numru kbir ta' dekorazzjonijiet, stemmi, simboli tal-mewt, kitbiet biex ifakkru, iżejnu l-palazz. Il-palazz jinbidel allura f'Palace of Death u l-istess proċess jibda jsir f'din il-knisja. Jiġifieri waqt li l-palazz qed jiġi mżejjen biex jinbidel f'ħakka t'għajn nistgħu ngħidu hekk, il-knisja konventwali wkoll kienet tinbidel fi ftit ġranet. Ġisem il-Gran Mastru jiġi mħejji de-embalming process li dan kien isir ħafna drabi minn tobba imma prinċipalment mill-barberotti, barber surgeons, li xogħolhom kien li ineħħu partijiet mill-ġisem, insomma se nidħol fid-detta għax naqra morbuż, ma insomma il-proċess kien li jħejju lill-ġisem u jwaqfu kemm jista' jkun jew itawlu il-proċess ta' disintegration biex il-ġisem jibqa' uh, in a good state, uh, għal lying in state ceremony, ġir sa' kemm in-nies iżuru u jaraw l-ħar darba, u mbagħad il-proċess li jsir f'din il-knisja tal-ritwal tal-mewt. Um, meta l-lying in state ceremony seħ xi ġranet wara l-mewt, dan ovvjament kollox kien ikun uh, um, enfasizzat bid-daq tal-qniepen u x'naf jien, il-ġisem kien, il-ġisem tal-Grand Mastru kien jitwassal fil-Knisja Konventwali. U eżatt kif jitwassal kien jitpoġġa fil-Cappella Ardente. Kappella tal-injam, parti minn dan il-proċess ta' ta' dekorazzjoni efimera, ġifiri, ħafna minn dawk il-paintings, drawings, inscriptions li semmejt fitilu, dawk kienu jintremew. Ġifiri, jamlu xolom, un bat jispiċċaw. U forse din l-ideja li s-sir ħagġa, un bat tmut jew jew tintrema anke torbot mal-idea ta' transience, hux hekk, il-ħajja u, u l-mewt. U l-Cappella Ardente veru propja kellha tobdi l-istess idea, ġifieri kienet proċess efimeru jew biċċa xogħol efimera tintrama u tintrema biex, biex ngħidu hekk, ġifieri ssir u mbagħad tispiċċa. Fil-każ tal-Cappella Ardente użata veru propju f'din il-knisja, Ma kienx dak il-każ, għax meta din ġiet iddisinjata minn perit bravu mmens, arkitet bravu mmens, eh, Romano eh, Karapekja, u din eh, kienet mamula biex tiġi zarmata and reutilized. Xi ftit qed tkisser il-simbolu tagħha tagħha nfisha. Imma simbolu ieħor marbut mal-Kappella Ardente, Kappella Ardente xi tfisser Flaming Chapel, kappella mhix awla. U allura immaġina tħall din il-knisja pjuttost mudlama, Imma mhix awla issa, jew lanqas fiċ-ċentru tagħha għandek din il-kappella, mhix awla b'numru, numero infinito di candele jgħidilna Ignazio Saverio mifsud fid-djarju tiegħu. Kien ikun hawn xemgħat ma' kullumkien, fuq il-kappella ardente, kavallieri jżommu x-xemgħat, paġġi jżommu x-xemgħat. Immaġina tħall din il-knisja mela sħana, mimlija nies, sħana kbira, dawl kbir, imma hemm l-idea simbolika wkoll, l-idea ta' dlam, il-mewt, u d-dawl issa, l-idea ta' ħajja wara l-mewt, resurrection, kienet tibda quddies f'kull artal tal-Knisja. U eżatt kif jasal fil-Kappella Ardente u jitpoġġa fil-Kappella Ardente, ġo nofs il-Kappella Ardente, fil-verità, kienet tibda quddies oħra fuq l-artal maġġur, jiġifieri bejn id-dawl, sħana, duħħan u dawn il-quddisit kollha għaddejjin f'daqqa kien ikun proċess insomma overwhelming naħseb il-kelma. U dak kienet l-idea li speċjalment il-kavallieri iktar baxxi, forsi n-nies komuni b'xi mod li jifmu xi ħaġa x'qed jiġri jibqgħu mbelħin. il-proċess tal-mewt biex ngħidu jew is-celebration of death ma kienx tispiċċa hemm għax xi xahar wara jew ftit ġimgħat wara kien jerġa' jibda l-proċess kollu fi knisja oħra. Ħafna drabi fil-knisja ta' San Pawl ehm, hawnhekk il-belt stess. Ġifri għal darboħra bil-kappella ardente ma jkunx hemm ġisem din id-darba, imma kienet jitpoġġa ġisem fittizju biex ngħidu hekk, u terġa' tiġi ċelebrata mill-ġdid. Il-proċess tal-mewt f'nies importanti ma ġiex ċelebrat darba, dik l-idea, imma ġie ċelebrat għall-inqas, mill-inqas, mill-inqas darbtejn, għax huwa proċess importanti. Dejjem l-enfasi hija kemm huwa importanti u kemm mhuwiex normali dan dan kemm mhuwiex ġifieri komuni forsi l-kelma dan dan il-proċess.
Ħafna ċerimonji, inkluż funerali ma mhux biss għadhom jiġu ċelebrati fil-konkatidral illum, inkarigat mill-mużika li takkompanja ċelebrazzjonijiet liturġiċi Il-Maestro di Cappella, Christopher Muscat. Recessi benedicetur
Jiena l-Maestro di Cappella tal-Katidral kif ukoll id-Direttur Mużikali tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Wieħed mill-doveri prinċipali tiegħi huwa li nofri servizzi mużikali meta ikun hemm servizzi liturġiċi preseduti mill-Arċisqof. Apparti minn hekk, flimkien mal-kor tal-Katidral, il-Kor Jubilate Deo, nanimaw il-liturġija tal-Quddis ta' kull nar taħat eh, fil-Kon Katidral ta' San Ġwan, eh, dik li nsibuha bħala l-Quddisa Konventwali. Alleluja.

Tkun il-quddiesa tad-disgħa u kwart, nhar ta' Ħadd filgħodu, u hemmhekk inkunu qegħdin nanimaw mużikalment bi stili differenti. Il-kor mhux dejjem ikun bil-formazzjoni kollha tiegħu, aħna bħala kor għandna formazzjonijiet iżgħar, għandna l-Kappella Gregorjana li huma l-irġiel,

L-orgni li għandna fil-Konkatidral huwa orgni meraviljuż, l-orgni Mascioni. Huwa orgni kkurat ħafna u dejjem ta' pjaċir kemm għall-organista Ronald Camilleri u anke għalina bħala kor illi nanimaw il-liturġija permezz ta' strument daqshekk meraviljuż.

Intellgħu tal-inqas żewġ kunċerti fis-sena, wieħed għal żmien il-Ġimgħa Mqaddsa u l-ieħor għal żmien il-Milied. Naturalment dejjem ikun repertorju adattat għall-istaġun liturġiku li nkunu qed niċċelebraw. Fil-kunċerti ġieli kellna wkoll l-użu ta' strumenti oħrajn, ġieli kellna ensembles ta' ta' strumenti tar-ram, pereżempju, u ġieli anke kunċerti permezz tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta.

mużika mill-arkivji tal-Katidral u anke ta' maestri di kappella oħra preċedenti, ta' qabli. U dejjem ikun ta' pjaċir illi nesegwixxu mużika ta' kompożituri bħal Paolino Vassallo, illi kien wieħed mill-maestri di kappella l-iktar importanti tal-Katidral, u kompożituri oħrajn mill-arkivji bħal Carmelo Pace u kompożituri oħrajn, u dawn nintegrawhom fir-repertorju tagħna u nkunu nistgħu nesegwuhom anke waqt il-liturġija. Dejjem ikollna pjaċir li nesegwixxu f'dan il-meravilja ta' post.
Children's Choir was formed around three years ago.